Movie Plus channel kan lo let leh ta e. Vawiina movie kan recap tur chu Solace, American thriller mystery kum sang hnih sawm panga a an tih chhuah kha a ni a. Khawngaihin like, subscribe leh share te kha mi lo hmeh sak ve leh theuh dawn nia. Scene hmasa berah chuan sofa a thu putar ruang chu a lo lang a. Detective pahnih Jo Merriweather leh Catherine Cowles te chuan case chu chinfel harsa an tih avangin Jo-a thianhlui psychiatrist John Clancy puihna chu ngen an rawt a. John chuan hun kal tawh leh lo la awm tur a hmuh lawk theihna hmangin case hrang hrang a lo chinfel tawh vang a ni. Sin dawt leh ah chuan Joe leh Cowells te lo lang in John in lam pan in an tlan mek a. John chu a fanu in thisen cancer vang a a thih san hnu ah hmun fal tak ah a in sawn a ni. Rei lo te hnu ah chuan John in chu an va thleng a. Joe chuan kawngka a kik hnu pawh a John an a lo la hawn loh avang chuan kawngka an tihchhiat tur thu a a vau hnu in a rawn hun sak a. John chuan an hnu chhui lai a pui tur chuan a sawm a, John chuan inngaihtuah buai loin a lo hnar nghal. Cowells chu lo lutin John-a'n a rilru a thlak beiseiin case inziahna chu a pe a, an kal hma a a darah a va khawih chuan John chuan a lu a silaiah an kah hlum tur chu a hmu nghal. An kal hnuin case inziahna chu a en a, line pakhat danglam bik a hmuh chuan mak a ti hle. Tlai boruak hipa a chhuah chuan mi pakhat a mitthlaah a rawn lang a, tualthattu ni ngeiin a ring. Chumi avang chuan investigator te chu case-ah chuan puih ngei a tum leh ta a. A tukah chuan Investigation Department kawta John lo thu reng an hmuhin Joe leh Cowells te chuan meeting room ah an hruai a. Cowells chuan tualthahna thleng te leh an thah dan a in an vek thu te a sawi a. John-a'n evidence a lek kan chuan a mitthla ah naupang chu thah a nih hmain Pipu-a uaiin ice cream a ei lai a hmu a. Chumi hnu chuan John chu tualthahna thlenna hmasa berah an kalpui a, John chuan engmah thil danglam hmuh leh hriat a neih phah lo. Zanah John leh Joe chu kawng sirah zanria ei duhnin Joe-a'n a dar a khawih chuan damdawi inah natna khirh tak neia a thih lai chu a mitthla ah a hmu a, In a haw lai chuan John chuan a mitthla ah rel chak tak a tlan a hmu a, chu rail station leh case chuan inzawmna an nei ngei in a ring. A mumang lamah hmeichhe pakhat tui a pil mek thi tur a hmu a, phone ri chuan kai harh in crime scene chu rei lo te hnu ah John in an va thleng a, an thlen hun chu lehkha phek a lo inziak an hmuh hnu ah hmeichhe pakhat ruang bathtub a lo awm chu an hmu zui nghal bawk a, John-a'n ruang a khawih chuan a mang lama a hmuh nu kha a ni tih a hre nghal. Tualthattu chuan thir zum sei takin a nghawngah a vit hlum tih a hre thei bawk. Investigator ten an enkual hnu chuan a pasal chu ring hlelhin Police Station-ah an hruai a. Mithi nu pasal David Raymond chu thu an zawt fiah a. Chumi lai chuan John-a'n room lehlam atang a lo thlir reng bawk. Jona'n Davida pen a lek kan chuan thil thlen dan chu a hmu leh ta. Ruma David a va kawm ve chuan a nupui tana thuziak a hnutchhiah ah chuan mipa dang laka a uiresan thin avanga kal bosan angin a inziak a. Mahse, a nihna dik takah chuan amah chu HIV positive a nih vanga a nupui kal bosan a ni tih te a sawi chuan David chuan sawi tur reng a si lo. Chumi hnu chuan Joe-a'n John chu tukṭhuan ei turin an inah a hruai a. Naupang tih loh victim dangte chu natna kherh tak tak nei an nih thu leh tualthattu chuan natna kherh neite chauh a target thu chu John chuan a rawn sawi chhuak a. Naupang ruang autopsy tih ngei a rawt a. Naupang thita chhungte inah va kalin anni pawh chuan an lo remti a. Doctor ten autopsy an tih hnu chuan engmah dik lohna an hmu loh thu an sawi a. Chutah a thluak check tura tihna leh kha thawn chu John chuan a dawng a, a sawi ang ngeia an en dik hnuin tumor an hmu chhuak a. Chuta chang chuan tualthattu chuan nanna kherh nei te chiah a bi tum tih John chuan a nem nghet ta. John chuan Joe chu hrilh ve in, tualthatu in hmeichhe ruang an hmuh tuma an thlen hun lehkha phek a a lo ziah dik atang te khan amah ang tho a thil thleng tur hmu lawk thei nia a rin thu a hrilh a. Chuta tang John chu in ngaihtuah tha in, tualthatu chuan a thang a awh tir tuma a beih hlau in, case atang chuan a in hnuk dawk a. Cowells in pui leh tura a sawm chuan John chuan a lo duh bau lo, a fanu thihna in hma a sawn tir thei lo tia a puh takah chuan John pawh ngawi mai mai lo in Cowells in a ma fa ngei adopt tura a dah thu a sawi chhuah sak ve a, Cowells chu a mittui a luang ta zawih zawih a. Zan laia Joe leh a hote chuan tualthattu apartment chu an bei thut a, mahsela tualthattu ni loin hmeichhe ruang hlui tawh tak banga lo intar chu an hmu. A tuka chuan John chu in lam pan tur bus-a a chuan chiah chuan pangpar, u chawk leh nan te zai lai a hmu a. Joe chu bus ah rawn chuang ve in Joe-an tun lawkah a thil hmuh chung chang a hrilh chuan chu lai hmun zawng chhuak in an team chu an va kal a, pangpar tur nei tam tak hmuh in chung pangpar te leh bathtub-a hmeichhe ruang an hmuh a pangpar awm chu a lo inang chiah chiah bawk. Bawlhhlawh bawm an va en chian chuan thawmhnaw an hmu chhuak a, Ui Sathiam chu hmangin thawmhnaw paihtu apartment an pan a, mahse inchhungah chuan engmah an hmu chhuak lo. Chutih lai chuan room opposite a awm Linus chu lo chhuakin officer pakhat chu a rawn kap hliam a, tukverh atang a tlan chhuak hman. John te pawh chuan car a um zuiin Linus-a chuan a kep an va nan chin hnuah Cowells chuan a kap hlum a, mahsela Linus chu tual thattu a lo ni lo. Scene dawt lehah chuan John leh Cowells chuan an thianpa Joe damdawi ina cancer stage four vanga awm chu an tlawh a, John hnenah chuan a chhungte chu a thih hnuah lo enkawl turin a chah. Joe ralnaah chuan a fapa chu hmuhin hmahun eng tak neiin a hlawhtling hle dawn tih a hmu nghal bawk. Zanah chuan John chu bar-ah zu a in a, chutih lai chuan a hmaah tualthatu rawn thu ve in, natna kherh nei te hrehawm tawrhna a hmuh avanga a thah thin thu leh chutiang thil chu Joe chungah pawh a tih thu a sawi chhuak. John chuan an piaha police officer thu te chu va hrilh a tum a, mahse thil thleng tur hmu lawkin a hrilh a nih chuan tualthatun police te kap a, a bik bo nghal tur te a hmu a. Chuvangin John chuan astray-in a lu ah a thu nghal chawrh. Fing takin silai chu John lamah theh pheiin officer ho hnenah chuan silai a keng tiin a puh let a, tualthattu chu a bibo ta. A tukah bara hnathawk pakhat ṭanpuinaiin tualthattu hmel an ziak a, Chutih laiin John chu kawngah kalin tualthatu awmna a hriat theih nan a rilru a hmang nasa hle. Tuemawiin champagne bottle-a chuan tur a thun lai a hmu a. Scene chu lo inthlakin a mitthla-a a hmuh Mister Oldfield chu lo langin champagne a lo in a, tualthatu Charles pawh Mister Oldfield that turin a lo thleng ve nghal. Room chhunga John lo thu reng a hmuh takah chuan Charles-a'n a rilru thlakin a tlanchhia a, John chuan a awm zui ve nghal. Cowells leh a crewte pawn Charles identity hriain a apartment an lo lut ve mek a, mahse Charles chu awm loin tape a lo hnutchhia. An lo zawng dawn a ni tih a hriat bakah, an natna atanga tizalen tura a thah chauh thute a sawi bawk a, Chutih laiin John pawn Charles chu a lo zui ru ve mek bawk. Charles-a'n Rail Station-a Police Officer hnenah chuan a awmna chu a seniority hrilh turin a ti a. A awmna Cowells-in a hriat takah chuan Rail Station chu a pan ve nghal. Rail chhung chu lo langin Charles chuan silai a kap per a. Mipuite chu hlau thla bar takin an tlan chhuak vek. John leh Charles chiah an awm ta. Charles chuan station Dawtliah John-a'n a kah hlum tur chu a hmu lawk a, ani pawh chu natna khirh tak ve a nih thu leh John hnenah chuan that ve turin a ti a. Cowells pawh lo thleng ve in Army officer leh midang te chuan lo dan tum mah se station-ah a lut lui tho. John lo hmuh lawk pawh a thleng dik tan ta. Cowell's Kahlum a nihna hmun tur station kha a ni tih a hria. Chuvangin Charles-a'n Cowell's a kaphlum tur lo dan nan Charles chu a man a kap ta zawk a. A tawpah Charles chu thiin John chuan hliam na tak a tuar thung a. Sin tawp berah chuan Cowell's puih nain a nupui Elizabeth nen an inhmu leh a, vakuahin a fanu thih lai te chu a hmu var var a. Hetah hian John chuan a fanu chu natna khirh tak tuara a hrehawm ti hmel hmu thei loin chung atanga a zalen nan a chiu hlum reng a ni tih kan hre ta. A tawp ta.